Din hija l-ewwel taħdita fis-sensiela ta' Tradizzjoni Orali għal dan is-semestru, għax bdejna s-sena l-oħra kien ikollna bejn wieħed u ieħor waħda fix-xahar. Dan huwa proġett li hemm numru ta' nies involuti fihom, fih, hemm Dottor Adrian Grima u Professur Manwel Mifsud li llum sfortunatament ma setgħux ikunu magħna. Imma mbagħad hemm nies oħrajn bħal Giusy Gatt, Janika Schembri Fava, Marlene u Rita Saliba u nies oħrajn li kkontribwixxu għal dal-proġett. Illum għandna taħdita speċjali, x'hekk, taħdita fuq it-taqbil tat-tfal. Ħa tippreżenta Rebecca Vella li hija student għadha gradwata friska friska, u x'hekk, il-ġimgħa l-oħra meta gradwajtu, sewwa. Rebecca hija, kif qed ngħidilkom, studenta tal-Malti Għadek spiċċat il-kors fil-Malti-Unuri u ma xebgħetx, issa tkompli tistudja għall-Masters, hux hekk, Masters in Teaching and Learning, so biex tilħaq għalliema tal-Malti. So illum ħa tkellimna fuq it-taqbil tat-tfal. Il-varjazzjoni fit-taqbil tat-tfal hija t-teżi li ġiet preżentata miegħi fil-Baċċellerat tal-Arti. Biex nagħtikom naqa' idea x'kien li wassalni biex proprju nibda fuq nagħmel teżi fuq dan is-suġġett, minn dejjem xtaqt li nagħmel teżi b'relazzjoni mat-tfal. Għall-bidu kelli l-idea li nagħmel teżi fuq il-logħob tradizzjonali Malti tat-tfal iżda meta bdejt ir-riċerka tiegħi rajt li teżijiet fuq dan l-aspett kienu ġiġa saru u kien hemm numru vast. Allura, meta komplejt infittex, qbadt kotba differenti tat-tfal, bdejt niltaqa' ma' ħafna taqbir tat-tfal. U meta bdejt naqbad kotba differenti, bdejt nara li kull taqbila tvarja minn oħra f'diversi kotba, jiġifieri jien kelli l-ħsieb li taqbila teżisti verżjoni waħda biss. Iżda meta bdejt inkomplejt bir-riċerka tiegħi bdejt nara li t-taqbil ivarja. Allura flimkien mat-tutur tiegħi Dottor Michael Spanjol ħadna d-deċiżjoni li propju għandi naqbad dan is-suġġett fuq il-varjazzjoni tagħhom stess. Huwa suġġett ġdid ġifieri ħadd ma kiteb fuqu kien, allura għedt li jkun ta' interess kbir kemm għalija u kif ukoll għal min hu interessat f'dan is-suġġett. F'din it-taħdita se nkun qed ngħid x'inhi taqbila, il-karatteristiċi ta' qbila u dak kollu li jagħmilha, xogħlijiet dwar it-taqbil tat-tfal, l-istudji marbutin mat-taqbil Malti, ħa nitkellem imbagħad il-metodu li użajt biex inkun nista' nwettaq l-esperiment tiegħi li għamilt mal-perteċipanti biex inkompli nsaħħaħ l-istudju tiegħi u kif ukoll id-dufikultajiet li jiena ltqajt magħhom tul it-teżi tiegħi, speċjalment waqt li kont qed nagħmel l-intervisti. Apparti minn hekk, se nkun qed nitkellem fuq ir-riżultati u xi taqbil li ntuża fl-esperiment. L-introduzzjoni Mela, l-għan tat-teżi tiegħi kien li nistħarreġ il-varjazzjoni fit-taqbil tat-tfal. Issa jiena biex inkun nista' insaħħaħ it-teżi tiegħi, ridt bilfors nagħmel intervista. sti biex minn tliet lokalitajiet differenti biex nara x'jinstħarrġu minn dawn il-lokalitajiet. Ġifieri bejn it-tliet lokalitajiet magħżula, il-parteċipanti nfushom u kif ukoll mill-kotba li jiena użajt li minnhom ħadt il-ġabra ta' taqbil li użajt fl-intervisti. Issa l-għanijiet intlaħqu billi saret ġabra ta' taqbil minn diversi kotba u għadd ta' intervisti li għamilt ma' tliet ilruħ minn dawn it-tliet lokalitajiet. X'inhi ta' qbila? Hija fergħa tat-tradizzjoni orali li tikkonsisti minn għadd ta' versi li tipikament jingħaddu jew jitkantaw mit-tfal jew lit-tfal għall-gost inkella waqt xi logħba. Eżempju ta' ta' qbila li tagħti gost, Ajma żaqqi kemm tuġagħni, kilt il-għeneb mhux misjur, iddendilt mal-kannizzata, qisni kelb tal-kaċċatur. U mbagħad insibu wkoll xi taqbil assoċjat ma' logħba, eżempju dawra durella, qasba sigarella, ċof tal-bellus, ċaqċaqilu lill-għarus. Għaxxa għaxxa għax missieru għamel kaxxa. Mela one, two, three. Hekk kif għedtilkom, bilfors ridt insemmi l-karatteristiċi biex inkun nista' nsaħħaħ l-argument tiegħi. Ovvjament, kull karatteristika hija importanti u għalhekk ma stajt kważi kważi nevita l-ebda karatteristika li biha tifforma taqbila. Issa kull taqbila tvarja b'mod separat. skont l-istil, is-suġġett, it-ton u kif ukoll it-tema tagħha. Hija mżewqa b'numru ta' karatteristiċi u ħafna drabi dawn ikunu jirriflettu t-tradizzjoni tal-post minħabba l-aspett ġeografiku tagħhom u għalhekk juru biċ-ċar minn fejn ikunu ġejjin ħafna drabi. Eżempju kelli każijiet fejn it-taqbila Ċetta Furfi Ċetta, l-Imġarr, il-lokalità tal-Imġarr, ħadd minnha ma kien jaf biha Iżda mbagħad sibt in-nadur u l-qrendi li kienu jafuha sew, ġifieri dik kienet xi ħaġa ta' interess. Il-karatteristiċi l-iktar importanti f'dan is-suġġett huma r-rima, il-vokabularju u l-alliterazzjoni. Ir-rima kienet l-aktar karatteristika li tiġbed l-attenzjoni tat-tfal mal-ewwel li jisimgħuha. Apparti li tiġbed l-attenzjoni, taqbila hi sikwit magħmula minn rimi differenti biex tingħoġob meta l-lingwa mqarma tagħmel sens. Issa ħafna drabi t-taqbil ikun jinkludi rima alternata, rima mbewsa u rima interna. Eżempju ta' rima alternata nsibuha f'Ajma żaqqi kemm tuġagħni. Ajma żaqqi kemm tuġagħni, kilt il-għeneb mhux misjur, iddendilt mal-kannizzata, qisni kelb tal-kaċċatur. Qed naraw? Għandek. Tuġani u mbagħad misjur li ta' qbel ma' kaċċatur u kannizzata. U rima mbewsa, dawra durella, qasba żigarella, ċoff tal-bellux, ċaqċaqilu lill-għarus. Għaxxa għaxxa, missieru mastru daxxa, mela wieħed, tnejn, tlieta. Durella ta' qbel ma' żigarella, bellus ta' qbel ma' għarus, għaxxa ma' mastru daxxa u l-aħħar vers. u rima interna, jiġifieri r-rima tinsab fiha nnifisha. Ċetta furfiċetta, l-għarus tagħha parrukkier, qatagħlha xagħarha kollu u ħallilha l-frendża ta' quddiem. Il-vokabularju. Kull taqbila hi magħmula minn kliem mill-aktar sempliċi, li ħafna drabi ma jkunx jagħmel sens waħdu iżda mbagħad magħqud fit-taqbila tinħoloq ir-rima u kif ukoll tifsira. Eżempju, diri diri denbi, il-qattus girifli denbi, denbi ravju, Saħħa sinjura, għada jkollna t-tieġ bil-laħam u t-tiġieġ, frawli biz-zokkor, pastizzi bis-summin. U Anġlu bellu, saqajh tal-firdi ferru, saqqu tar-rix meta jorqod ma jbatix. Il-kliem jew frażijiet par diri, durella, banni, bannozzi, il-Madonna fuq rasi u denbi ravjul huwa propju moħluq ħafna drabi jkun moħluq minħabba r-rima. Eżempju, durella biex taqbel ma' zigarella. It-tfal iħossuhom kunfidenti jgħidu dan it-taqbil minħabba li l-vokabularju hu wieħed ħafif, ikollhom ħsieb dirett u kif ukoll ftit versi. L-alliterazzjoni. Din il-karatteristika tgħin lit-tfal tul it-tagħlim tal-qari, it-teknika li toffri ripetizzjoni tal-istess ittra biex b'hekk tinħoloq rima li tagħti gost lil widna. Din it-teknika tidher b'mod ċar f'versi ta' taqbiliet bħal Pizzi pizzi kanna Banni Bannozzi, Dawra Durella u Diri Diri Dembi. Insibu wkoll karatteristiċi oħrajn importanti fit-taqbil, bħall-assonanza, it-taqbil tal-vokali, it-taqbil tal-vokali bejn kelma u oħra anke jekk ma jkunx hemm rima assoluta fis-sillabi jew konsonanti tal-aħħar. Skont Ġużè Chetcuti, toffri xeff fil-ħoss meta fir-rima jaqblu l-vokali u ma jaqblux il-konsonanti. Eżempju, Nanna Kola mur l-iskola bil-kabozza u bil-barjola, Nanna Kola mur l-iskola sfenżifna mas-sinjora. U paċi kulaċi, il-Madonna fuq rasi, Kristu fuq l-artal qed ibierek it-tfal żgħar. L-onomatopea tirrappreżenta tixbieh ta' dak li tirreferi għalih. Ketkuti jistqarr li hija imitazzjoni bil-ħoss tal-kliem tal-oġġett rappreżentat. ħoss li jiġbed l-attenzjoni tat-tfal. Per eżempju fit-taqbila Ż-żunżana ddur iddur, l-onomatopea tidher ċara fl-aħħar tliet kelmiet repetuti, żin żin żin. Iż-żunżana ddur iddur, fuq il-bejt tal-kaċċatur, meta tasal taħt il-mina tagħmel żin żin żin. Il-karattri fit-taqbil. Mela, kull taqbila ħafna drabi jkollha xi karattru jew inkella karattri, numru ta' karattri marbutin magħha. Permezz ta' dawn il-karattri, it-tfal jistgħu jiżviluppaw il-personalit tagħhom u kif ukoll l-immaġinazzjoni. Il-karattri fit-taqbil Malti tat-tfal jistgħu jinqasmu kważi kważi f'żewġ kategoriji, għandek in-nies u kif ukoll l-annimali. Issa nsibu, in-nies insibu dawk b'referenza għalihom b'isem u kif ukoll bla isem, dawk bl-isem bħal Ċetta, Paċik, Ġoni Ġonta u Katarin, u bla isem, il-Kaptan, il-Mastru Daxxa, l-Kaċċatur, il-Papà. Waqt li annimali bħaż-Żunżana, n-Nanna Kola, l-Ġurdien u l-Qattus. Il-mużika fit-taqbil. Kważi kważi din hija karatteristika importanti ħafna għaliex ħafna drabi taqbila trid tingħadd bilfors bil-mużika. Anke meta kont qed nagħmel l-intervisti riedu jkantaw. ċertu parteċipanti jridu jkantaw biex proprju jiftakru kif għandha tingħad it-taqbila għaliex imbagħad bdew jitfixklu fil-fatt. Issa l-mużika hija mod kif it-tfal jiġu esposti għal varjetà ta' gosti, kuluri u ħsejjes differenti. Il-kantaliena ħafna drabi hija proprju dik li tagħmel taqbila. Permezz tal-kantaliena jinħoloq ritmu b'hekk tinġbed l-iktar l-attenzjoni tat-tfal u tagħti gost meta tingħad. Mingħajrha t-taqbila jaf qas tkun tagħmel sens.

Għamlulu karta, għamlulu oħra għal taxxi. Di kienet bdiet li b'mod normali iżda mbagħad ma setax tkompli, għawad tela' kant aħħieli u fil-fatt xi kultant kien ikun aħjar. Ir-repetizzjoni. Ir-repetizzjoni tgħin lit-tfal jitgħallmu iktar malajr b'hekk jiftakru taqbil aħjar minn kwalunkwe forma oħra ta' letteratura. Hija teknika li tħeġġeġ lit-tfal jitkellmu b'hekk jaslu biex jipparteċipaw iktar. Aspett li għamel parti mil-logħob tal-lingwa. Eżempju, Ġonni ġonta, fi mnieħru għandu ponta, ponta mhix musmar, naqarilu widdu ndjan. Dak is-simbolu li jinsab quddiem id-d, il-konsonanta d, użajtu tul it-teżi tiegħi minħabba numru ta' sillabi fil-vers li qed jirrappreżenta, peress li vokali tal-leħen normalment ma niktbuhiex, iżda għamiltu minħabba li fit-taqbil kien qiegħed jingħad. U ta' qbilha wieħed tnejn tlieta, Paċik qabeż mit-tieqa, ġie fuq blata, kisser il-patata, ħaduh l-isptar biex jitgħatta billi żar, ħaduh lazzarett biex jiddobbas u l-farina, ħaduh l-abatija biex jitgħallem litanija, ħaduh il-kapuċċini biex jitgħallem iċ-ċombini, sakkruh fis-sagristija u beda jikbi daqs tarbija. u kif ukoll it-temi rikorrenti. Kull taqbil għandha tema marbuta magħha, ovvjament it-taqbil tat-tfal normalment ikollhom tema li jkunu kif tgħid isek ikunu frekwenti fil-ħajja tat-tfal. Fil-każ tat-taqbil tat-tfal ikunu meħudin mid-dinja tat-tfulija, fosthom it-temp, l-iskola, l-annimali, il-kuluri, il-familja, r-reliġjon u kif ukoll il-logħob. Apparti l-karatteristiċi fit-taqbil tat-tfal, jiena wkoll tkellimt fit-teżi tiegħi dwar xogħlijiet li saru. Fis-sena 1975 bdew jinkitbu numru ta' xogħlijiet dwar it-taqbil Malti minn diversi awturi differenti, jgħidilna Cassar Pullicino. Issa jiena fl-istudju tiegħi tajt deskizzjoni ta' xi xogħlijiet li ġabru t-taqbil tradizzjonali, dawn ix-xogħlijiet jiena użajthom biex minnhom ħadt it-taqbil li mbagħad eventwalment użajt fl-intervisti tiegħi, ġbart madwar 30 taqbila minn erba' kotba differenti. L-istudji marbutin mat-taqbil Malti, semmejt kemm kotba u kif ukoll teżijiet, u xi siti elertroniċi iktar riċenti li fihom nistgħu nsibu dan din il-ġabra ta' taqbil u għanjiet tat-tfal. Il-ġabra ta' taqbil tradizzjonali, jiġifieri issa ħa nkun qed nitkellem fuq ix-xogħol li jiena minnhom ġbart in-numru ta' taqbil. Il-maġġoranza tal-kotba jinkludu ġabra tal-istess taqbil iżda b'diversi varjanti. Dan juri li l-mira ta' kull ktieb hija differenti u b'hekk hija mmirata għal kull tip ta' età, etajiet varji. Il-kotba li semmejt f'din is-sezzjoni huma, Maltesische Volkslieder ta' Berta Irk, Mill-Folklor t'Għawdex, Ġabra Tagħna u Taqbil Folkloristiku ta' Anton Attard, Do Re Mi, Kant u Logħob tat-Tfal Maltin ta' Victor Fenech, Logħob ta' qbil u ġegarelli tat-tfal Maltin ta' Guido Lanfranco u ta' qbliet Maltin għall-kbar u għaż-żgħar ta' Keith Meal et al. L-aħħar erbgħa kienu proprja dawk li jiena żgħajt għall-intervisti tiegħi. Il-ktieb Maltesische Volkslieder huwa ktieb Ġermaniż miktub minn Berta Ilk. Dan il-ktieb, it-titlu bil-Malti jfisser Għanjiet Folkloristiċi Maltin. Jinkludi fih madwar erba' mitt ta' qbila u għanja Maltija li ġew tradotti bil-Ġermaniż. Skont Cassar Pullicino din hija l-akbar u l-aħjar ġabra tal-għana Malti li qatt saret. Ilk kienet ġabret madwar ħames mitt taqbila li kienet semgħet minn nies differenti tmul iż-żmien tagħha hawn Malta. Issa hi għażlet biss erba' mija għaliex dawk kienu l-iktar relatati mas-suġġett li hi kienet qed tistudja fuqu. It-taqbiliet li nsibu f'dan il-ktieb mhumiex speċifikament relatati mat-tfal, iżda xorta waħda nsibu xi wħud li għamilt użu minnhom jiena fl-esperiment li wettaqt. Il-ktieb mill-folklor t'Għawdex, ġabra ta' għana u ta' qbil folkloristiku, huwa miktub minn Anton Attard, huwa jsejjaħlu Materjal Folkloristiku li nġabar f'Għawdex. Huwa ktieb mimli ta' qbil u għana u kull kapitlu huwa ddedikat għal tema partikolari. Insibu ta' qbil relatat man-numri, l-ismijiet tan-nies u l-postijiet Għawdxin. B'kuntast mal-ġabriet l-oħrajn, dan il-ktieb ma jinkludi l-ebda stampa u mill-format tiegħu jiġbed iktar qarrejja adulti milli tfal għax normalment dawk li jkunu mmirati għat-tfal normalment ikunu mimlijin stampi u kuluri. Il-ktieb Logħob ta' Qbil u Ġugarelli tat-Tfal Maltin ta' Guido Lanfranco huwa ktieb li jiena imxejt miegħu tul it-teżi tiegħi għaliex proprju t-teżi tiegħi huwa proprju bbażat fuq dak li jgħid Lanfranco f'dan il-ktieb partikolari, f'kelma waħda l-varjanti li kull taqbila jista' jkollha. Issa Lanfranco jargumenta li peress li taqbila tkun imxiet minn ġenerazzjoni għall-oħra, din tgħaddi minn żvilupp u b'hekk jaslu biex jirriżultaw il-varjazzjonijiet Huwa jsemmi 49 taqbila differenti, il-kitba, tpinġija u r-ritratti involuti huma kollha mudelli tal-awtur. Apparti minn hekk, għat-taqbila Cettina u Katarin Ġibtlek Lampuka, Lanfranco joffri melodija meħuda mir-recording tiegħu u mużika transkitta minn Anna Borg Cardona. Fil-fatt kien l-uneka ktieb li sibt li offra din it-tip ta' mużika. Il-ktieb ta' qbiliet Maltin għall-kbar u għaż-żgħar huwa ktieb magħmul minn numru ta' stedenti ddedikat li attendu l-Kulleġġ ta' Saint Edward, ġabra ta' sittin taqbila maħluqa apposta għat-tfal ta' bejn l-erbgħa u t-tmien snin. Kull taqbila hi miġbura skont it-tema partikolari u mogħnija bi stampi kkuluriti. Dan huwa dawn huma żewġ paġni li nsibu f'dan il-ktieb. U din hija meħuda mill-ktieb ta' Do Re Mi ta' Victor Fenech li kien ukoll wieħed mill-kotba li jien użajt għat-teżi tiegħi. Apparti xogħlijiet jiena wkoll semmejt fit-teżi tiegħi s-siti elettroniċi, din hija tabella Dawn kollha semmejthom fit-teżi tiegħi. Xi wħud minnhom huma iktar, jinkludu iktar ġabra ta' taqbil oriġinali. Id-differenza bejn ġabra ta' ġabra ta' taqbil tradizzjonali u dawk oriġinali huwa x'dawk tradizzjonali nkunu ntirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra permezz tal-fomm u ħafna drabi ma nkunux nafu min kitibhom, waqt li dawk oriġinali nkunu nafu min inkunu nafu l-awtur tagħhom min hu. Ġifieri dik hija l-unika differenza, iżda kważi kważi l-oriġinali tant kemm huma popolari li nistgħu nqusuhom daqs dawk tradizzjonali. Din hija stampa, waħda mis-siti elettroniċi li nsibu, ta' qbil Wanjiet ta' Tony Paċ. Fil-fatt huwa jqassam it-taqbil f'temi separat u jagħmilha jagħmilha ħafifa għall-istudent biex ikun jista' jsibha, jista' jismagħha, jista' jkantagħha u kif ukoll idoqqha jew ikantha. U kif ukoll il-paġna ta' Facebook ta' Kelma Kelma joffri album bl-isem Kliem it-Tfal fejn insibu numru ta' taqbiliet differenti u kien proprju wkoll wieħed minn dawk li semmejt jiena fit-teżi tiegħi. Fond sul Fenech huwa protogonist li jien ma stajtx ma nsemmihx fit-teżi tiegħi, jinkludi għana riċenti tat-tfal, mhux mhux tradizzjonali. Fond sul Fenech huwa l-protogonist ta' kanzunetta bil-Malti popolari mat-tfal, flimkien ma' sħabu l-ogħla Nanna Kola, Miċċu l-Qattus u Benna l-Baqra li lkoll għandhom il-kanzunetti tagħhom fuq is-sit. Issa l-kanzunetti jinstabu wkoll fis-sit elettroniku YouTube. Il-karattru fond sul-fenek jirrappreżenta l-figura tat-tifel fil-ħajja reali li qed igawdu t-tfilija tiegħu, rappreżentazzjoni tat-tfal fil-ħajja tal-lum. Apparti l-kanzunetti, f'dan is-sit elettroniku wieħed jista' jsib filmati u stejjer relatati. Ġabra ta' taqbil oriġinali. It-taqbil tradizzjonali ntiret permezz tal-fomm hekk kif ġiġa għedtilkom. Issa t-taqsima li ġejja tittratta taqbil li nkiteb oriġġanarjament minn diversi awturi. Dawn l-awturi kitbu kotba għat-tfal b'taqbil fuq temi differenti li ħolqu huma stess. Uħud minnhom tant saru famużi fost il-kbar u iż-żgħar li kważi tista' tqishom parti mit-tradizzjoni orali tat-taqbil. Il-ktieb li jiena, il-kotba li jiena semmejt fit-teżi tiegħi jinkludu fosthom ġabra ta' ward li nkiteb fl-1934 minn Emmanuel Benjamin Vella. Huwa ktieb magħmul mill-poeżiji ta' Kuxkir innifsu. Huwa poeżiji miktubin għat-tfal li tant kienu għadhom popolar li faċilment jistgħu jitqiesu daqs li kieku huma tradizzjonali. Eżempju l-bewsa tan-nanna u l-gideb ta' Toninu. Fl-1958 inkiteb il-ktieb Ġisem minn Aħmar ta' Mariano Vella. Ta' minn dejjem kellu x-xewqa li jikteb ktieb b'ġabra ta' poeżiji b'dedikazzjoni lit-tfal u liż-żgħażagħ. Vella kellu l-kapaċità li jżeffen il-vers b'daqqa meqjusa u li jaf isennsel ħsieb mieħor b'sengħa kbira. Eżempju, fl-istess ħin il-poeżija Ġisem minn Aħmar. Il-bowsa tan-nanna, waqt li Toninu kien iqegħed jaqra b'qattus ma' Jembo u kelb daqs naqra, daħlet in-nanna nkiss inkiss u tatu bowsa ma' kiss ma' kif imiss. Il-ktieb Dawra Durella, inkiteb fl-1972 minn Trevor Zahra, ktieb li jinkludi poeżiji miktubin minn Zahra nnifsu li lkoll jittrattaw iż-żmien tat-tfulija. L-użu tal-kuluri u l-istampi f'dan il-ktieb għenu biex tinġibed l-attenzjoni tat-tfal. Eżempju, is-siġra tal-Milied u l-annimali. Is-sensiela ta' kotba Pizzi Pizzi Kanna, Onġi Onġi Onġella u Laqtux Iber inkitbu fl-1978 minn Carmel Cauchi. Dawn it-tliet kotba jinkludu ġabra ta' poeżiji miktubin minn Carmel innifsu b'dedikazzjoni għat-tfal. Cauchi inkludi stampi bla kulur f'dawn it-tliet kotba bl-iskop li t-tfal ikunu jistgħu jiżbgħuhom kif iridu u għalhekk iservu bħala kotba ta' tpinġija. Il-ktieb ta' Mary Pooley, Inħobb Nanni Għannija Ħelwa, inkiteb fl-1980. Pooley mxiet fuq l-istess passi ta' Zahra fejn tidħol l-oriġinalità rigward it-tpennġija u wieħed jista' jsib madwar 31 għanja li kollha jesprimu temi li jikkonċernaw it-tfulija u aspetti bażiċi tal-ħajja li t-tfal jiltaqgħu magħhom matul dan il-perjodu. Apparti x-xogħlijiet, jiena tkellimt ukoll fuq l-istudji marbutin mat-taqbil tat-tfal. Issa din is-sezzjoni fit-teżi tiegħi jien qassamtha fi tnejn, għandek il-kotba u kif ukoll it-teżijiet kemm dawk antiki u kif ukoll iktar reċenti. Il-kotba li semmejt fit-teżi tiegħi kienu Studies in Maltese Florklore ta' Ġużè Cassar Pullicino li nketeb fl-1992, F'dan il-ktieb, Pullicino jitkellem fuq aspetti differenti tal-folklor Malti u jiddedika kapitlu lit-taqbil Malti bl-isem ta' Maltese Children's Rhymes. Huwa jiffoka fuq taqbil rwarizzat ma' tfal ta' età ikbar u mhux ta' ħnin. Dik kienet xi ħaġa li jiena fit-teżi tiegħi ridt inżomm f'moħħi It-taqbil li għażilt biex inkun nista' kemm fl-intervista u kif ukoll inkludejt fit-teżi inġenerali ma ma jrid bilfors ikun taqbil ta' tfal. Biex ngħidilkom il-verità daħħalt taħnina waħda biss li kienet fil-ktieb ta' Lanfranco li ħassejt li għandha tkun parti mit-teżi tiegħi u anke jiena xtaqt, Orqod binti orqod. Iżda kienet l-unika waħda li jiena ġifieri inkludejt fit-teżi u fil-fatt li assumejt li l-parteċipanti wkoll kienu ħa jkunu jafuha. Il-ktieb Malti jsor il-Port Trent Folk Music inkiteb minn Ġużè Cassar Pullicina u Charles Camilleri fl-1998. Il-ktieb jinqasam fi tnejn, l-ewwel taqsima, miktuba minn Cassar Pullicino, hija bbażata fuq il-mużika folkloristika Maltija u l-istorja tal-għana, waqt li fit-tieni taqsima Camilleri jitkellem fuq it-tipi ta' għana differenti u żfin Malti. Camilleri joffri diversi noti mużikali u fost din il-mużika nsibu xi taqbil Malti. Mill-banda l-oħra, Castar Pullicino jitkellem f'iktar dettall fuq taqbila partikolari, dik bl-isem ta' Banni Bannozzi. Issa Banni Bannozzi fuqha jgħid li this jingling sort of rhyme has its close counterpart in Sicily, where the first and third lines of the verse bear a close resemblance to the Maltese text. Li qed jgħidilna huwa li l-verżjoni bil-Malti għandha s-similitarjiet tagħha minn dik il-verżjoni bl-Istqalli. Issa bil-Malti tingħad b'dan il-mod, Banni bannozzi, ġejjed ta' ta' ġejb, bil-pastizzi u bil-ħabtejn, kollox għall-isem tifel jew tifla u għall-isem ieħor xejn. It-teżijiet. It-teżijiet li jiena semmejt fit-teżi tiegħi kienu ta' Ġużè Cassar Pullicino Folkloristika, li nkiteb fl-1972 minn Ġorġ Mifsud Kirkop, Kirkov jiddedika teżi biex juri kemm Cassar Pullicino kien, u għadu, bniedem importanti fejn jidħol l-aspett tal-folklor. F'Taqsima Ħamsa tal-istudju huwa jitkellem fuq il-folklor ta' tpulija, u fiha jingħad dak kollu li għandu x'jaqsam mal-letteratura orali b'relazzjoni mat-tfal. Letteratura Maltija għat-Tfal Volum Erba' inkitbet minn Entri Spitericini fl-1991. Parti kbira mit-teżi ta' Spitericini tiffoka fuq it-taqbil u l-għana Malti, għaliex skontu din it-tip ta' letteratura orali kienet il-bidu nett tal-poeżija tat-tfal. L-awtur jagħmel ġabra kbira ta' taqbil u jqassamhom taħt diversi taqsimiet, skont it-temi li jittrattaw, fosthom it-taħnin, it-taqbiliet tal-iskola, t-taqbiliet sagri. It-teżi Banni Bannozzi inkitbet fl-2007 minn Diane Mari Mizzi. Hija tkomplija ma' dak li kiteb Spiteri fl-1981 u f'dan l-istudju jintwera l-użu tat-taqbil tradizzjonali Malti fl-edukazzjoni u b'hekk jinkludi ġabra wkoll ta' diversi taqbiliet. Din il-ġabra ntużat minn Mizzi waqt lezzjonijiet tal-Malti u l-mużika ma' klassijiet tat-tieni sena fil-primarja. It-teżi Tagħlim tal-ħiliet tal-lingwa permezz tat-taqbiliet Maltin inkitbet fl-2011 minn Ruth Gilles u Roberta Grech. Issa l-għan ta' din it-teżi kien li analizzaw l-effett li proprju jħalli t-taqbil Malti meta jintuża fit-tagħlim tal-lingwa. Il-ġabra ta' taqbil Malti li għamlu użu minnu ġabuh mill-ktieb Taqbiliet Maltin għall-kbar u għaż-żgħar ta' Keith Meal et al li jiena użajt ukoll għat-teżi tiegħi. Mela, ir-riċerka, bħala riċerka użajt dawk il-kotba. Iżda biex inkun nista' nwettaq u nsaħħaħ it-teżi tiegħi jiena bilfors kelli nippjana xi tip ta' metodoloġija u fil-fatt bħala metodġija jiena użajt kwestjonarju. Issa, it-tliet lokalitajiet magħżula għal dan l-esperiment kienu l-Qrendi, l-Imġarr u n-Nadur. Issa żilt dawn it-tliet lokalitajiet bir-raġuni li lkoll huma rħula Maltin relattavitament imbiegħda minn xulxin u kif ukoll id-djalett Malti għadu preżenti sew fihom. Issa ddeċidejt li minn kull lokalità nintervista madwar għaxar persuni, jiġifieri b'kollox tletin persuna. Dawn il-parteċipanti riedu bilfors ikunu imdaħħla fl-età għaliex huwa proprju dawn in-nies li jkunu mitla tat-taqbil tat-tfal. Dawn in-nies fi żmienhom, fit-tfulija tagħhom, din it-tip ta' tradizzjoni orali kienet għadha popolari immens. Meta provajt nintervista lil xi ħadd li kien inqas fl-età ma kienx ħa jirnexxielha għaliex forsi jkun hemm min ikun jaf ċertu taqbil iżda jiena peress li staqsejt madwar 30 taqbila jridu jkunu jridu jkunu jafu numru sostanzjali. U fil-fatt kienu parteċipanti qaluli stess fl-intervisti tagħhom li it-taqbil kienu jingħad lilhom mingħand qrabathom kif ukoll kienu jużawhom huma stess waqt il-logħob tat-tfal li kienu jilagħbu ma' sħabhom. Lil kull parteċipant għedtlu l-ewwel vers tat-taqbila biex inkun nista' l-ewwel nett nurih għal liema taqbila qed nirreferi u fl-istess ħin ngħinu sakemm jibda. U kull intervista ħadet madwar 20 minuta. Bħal kull studju affaċċjajt quddiem wiċċi numru ta' diffikultajiet. Diversi informanti li ħadu sehem kienu konxji aktar minn oħrajn li jiena kont qed nirrakordjahhom. Forsi minħabba dan il-fatt bdew jistħu u anke xi kultant jitfixklu għaliex ikunu jafu li forsi ħa jkun hemm xi ħadd aktar 'il quddiem li ħa jkun qed jismagħhom. Allura dik kienet qed tkun xi ħaġa li baqgħet dejjem f'moħħhom. Kien hemm drabi fejn bdew jitfixklu jew anke jinsew xi taqbil li jkunu ħa jgħiduli. Issa l-irġiel ma kinux ħa jkunu daqshekk t'għajnuna f'dan l-esperiment. Jiena fil-bidu tal-istudju tiegħi, fil-fatt lil Dottor Spanjol kont għedtlu jien nixtieq ninkludi kemm irġiel u kif ukoll nisa għax għedt forsi l-varjazzjoni tikber iktar. Iżda meta ġejt biex nintervista l-irġiel minn lokalità partikolari, Fil-fatt sibt problema kbira għax hekk x'ħin mort biex insaqsihom ħa nara jirnexxilix, qaluli mal-ewwel u li aħna ma rridux nagħmlu parti jiġifieri mill-istudju tiegħek. Issa kont naf li jafuhom għax beda jgħidhom iżda ma għamilhieli ċara u allura għedt Iktar, u żammejt f'moħħi li forsi n-nisa, peress li huma stess kienu jgħiduhom lit-tfal tagħhom, qed forsi jkunu iktar mitla ta' dan it-taqbil iktar milli jkunu l-irġiel. Provajt kemm-il darba, provajt f'lokalitajiet oħra forsi nara niltaqax ma' xi oħrajn li jistgħu jgħinuni iżda għal xejn. Allura ħadt deċiżjoni mill-bidu li aħjar inkludi nisa biss fl-intervisti. Sibt għajnuna kbira minn nisa f'kull lokalità u ma sibt l-ebda problema biex nintervistahom, anzi ġejt milqugħa ħafna. Dak kien li wassalni biex niddeċiedi li l-esperiment tiegħi jinkludi parteċipanti nisa biss. Il-memorja ta' xi wħud mill-parteċipanti imdaħħlin sew fl-età kienet ukoll ta' problema. Ħafna drabi jgħiduli, kemm-il darba smajt il-kelma insejtha. Kont nafha xi darba imma nsejtha. Allura dik ukoll kienet ta' diffikultà għalija. Kelli każ partikolari ta' mara min-Nadur ta' 91 sena li ftakret kull taqbila li staqsejtha iżda l-affarijiet bażiċi tal-ħajja ta' kuljum ma kienet tiftakar xejn. Fil-fatt avżawni l-familjari tagħha iżda b'mod ġifieri affaxxinanti kull taqbila li staqsejtha ġifieri ftakritha. Ħafna mill-intervistati kienu jafu numru sew mit-taqbil li staqsejthom u b'hekk irnexxielni niġbor diversi varjanti. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar irnexxieli niġbor dak li ridt. Ir-riżultati. Fir-riżultati, fit-teżi tiegħi, insibu werrej li jinkludi t-taqbil kollu li staqsejt fl-intervisti fi tliet lokalitajiet. Il-werrej jinqasam fi tliet taqsimiet. Ġabra ta' taqbil tat-tfal, għandek dak it-taqbil assoċjat ma' logħba u kif ukoll taqbil ieħor. It-taqbil l-ieħor jinqasam f'żewġ sezzjonijiet, għandek dak li ntqal lili b'mod vulgari u l-ieħor it-taħnina li semmejtilkom. Semmejt sezzjoni f'din il-parti vulgari għaliex kien hemm min qalli xi taqbil li jiena ma kontx qed nistenna li kien ħa jgħiduli, li sibtu fil-ktieb tat-tfal Iżda, il-kliem li ntuża ma kienx adattat għat-tfal. Allura kelli mbagħad inbiddel il-pjan kollu u nagħmel sezzjoni għadd apposta f'din il-parti. Kull taqbila hi miktuba bil-Malti Standard, ħlief xi wħud fejn il-forma djalettali hija importanti għar-rima jew għall-assonanza. Eżempju, tintuża l-kelma qemħ flok qamħ biex tirrima mal-kelma xemx fit-taqbila x-xita u x-xemx. Issa ħa nurikom xi taqbil intuża fl-esperiment tiegħi. It-taqbila Diri Diri Denbi kienet l-iktar popolari fost il-parteċipanti mill-Qrendi, iżda f'kuntrast ma' t-taqbil l-ieħor li jien għamilt użu minnu fl-esperiment, din kienet waħda mill-inqas popolari. Insibuha taħt is-sezzjoni Taqbil tat-tfal li ntqal b'mod vulgari mill-parteċipanti. Għalkemm insibuha fil-ktieb ta' Lanfranco ddedikat lit-tfal, fl-intervisti li għamilt irriżultat bħala taqbila vulgari, jiġifieri ntuża kliem mhux adattat għat-tfal. Kif ħa nurikom. Fil. Sinjura partikolari, mara mill-Qrendi ta' 69 sena, qaltilhi b'dan il-mod. Diri diri denbi. Diri diri denbi, l-qattur diribli denbi, denbi rabjula saħħa sinjura. Għada jkollna.
Jkollna tieġ bil-papri u t-tiġin. Frawli biz-zokkor.
Frawli biz-zokkor. Pastizz u summin. U mbagħad mara oħra mill-Qrendi ta' 65 sena qaltli diri diri denbi, il-qattus idur ma' denbi, denbi tar-rix biex inkakki ma nbatix. Issa proprjament. ħaltitha ma' taqbila oħra, għax dik l-aħħar żewġ versi jintużaw normalment fit-taqbila Anġlu bellu, Anġlu bellu, saqajh tal-firdi ferru, denbu ta' rix biex ikakki ma jbatix. Iżda, ġifieri, intużat dik il-kelma. Apparti minn hekk, ħaltitha, ġifieri kienet diffikultà oħra ġieli jħalltuli taqbila ma' taqbila oħra. Agħmel xi tagħmel kienet popolari fost il-parteċipanti mġarrin, b'riżultat ta' tmien verżjonijiet. 28 parteċipanta minn 30 fil-fatt kienu jafu din it-taqbila, allura kienet waħda minn dawk l-iktar popolari. Seba' mġarrin qablu fuq din il-verżjoni. Agħmel xi tagħmel. Ħalli jikber il-ħaxix, il-ħaxix intuh il-mogħża, bil-mogħża ttina l-ħalib. Ħames ħames parteċipanti miqrendi qalu nagħġa flok mogħża. Agħmel xi tagħmel.
U erba' parteċipanti minn Nadur qalu verżjoni kompletament differenti. Agħmel xi tagħmel. Ħalli jikber il-ħaxix, għandi nagħġa mmur nirrejja u s-suf tagħha nagħmlu qmis. Tajjeb.
Maskarattini Perlina kienet ukoll taqbila popolari fost il-parteċipanti minn Nadur Hija taqbila rrelatata mal-Karnival, l-ewwel verżjoni hija l-istess bħalma sibt fil-ktieb ta' Lanfranco. Ġifieri għandna żewġ verżjonijiet differenti li ntqaluli tnejn li huma minn Nadur. Maskarata tini perlina.
Tini perlina, warajk għandek xadina, għal waħda tini tnejn għax inkella ntik daqtejn. Maskara t-tieni perlina. Għax warajk għandek xadina. Minflok waħda tini tnejn. Biex warajk ma jkollok xejn. Kelli xi wħud li kienu komuni bejn it-tliet lokalitajiet, eżempju Ninu Ninu tal-Milied u ABC kienu dawk l-iktar popolari fost it-tliet irħula. L-iktar verżjoni popolari ta' Ninu Ninu tal-Milied intqalet minn 24 persuna u tmienja minn kol lakalità. Ninu Ninu tal-Milied. Ommi għamlet. Ommi għamlet il-qagħid, il-qagħid tal-Qaslanija, Santu Rokku tat-Tiġrija. L-aktar verżjoni popolari ta' ABC ntqalgħet minn tmintax-il persuna, disgħa mill-Qrendi u tmienja mill-Imġarr u wieħed minn Għadur. Din naħseb kienet l-iktar taqbila qasira li kienu jafu l-parteċipanti, għax il-bqija tat-taqbil qaluli kważi kollha. ABC l-iskutella bil-kafè. Kelli wkoll xi taqbil li rriżultaw b'taħlit ta' Malti u kif ukoll Ingliż. Eżempju, t-taqbila ċetta furfiċetta, mara minn Għadur użat il-kelma wavy Waqt li oħra mill-qrendi qaliti li bħallikieku daqs li kieku l-oriġinali, dik it-tradizzjonali. Ma riċetta fuq riċetta, l-għarus tagħha parrukkien qatagħlha xagħarha waveri u ħallielha ta' quddiem. Għax kienu jsaqsuni, jaħsbu li hemm verżjoni waħda biss. Tipo tajba li qed ngħidha hekk? Riċetta fuq riċetta. L-arrest tagħha parrokkje qatala' xagħarha kollu ħallielha ta' quddiem. Johnny Ġonta kienet taqbila partikolari immens għaliex minn kull parteċipant li staqsejtu qaluli din it-taqbila l-unika waħda li qaluli biss verżjoni waħda ġifieri kull parteċipant li staqsejtu kien jafha qalli biss verżjoni waħda ilkoll qablu fil-fatt statiex il-parteċipant qalu l-istess verżjoni disa' mill-Qrendi ħamsa mill-Imġarr u ħamsa min-Nadur U żewġ, waqt li fil-kotba nsibu żewġ verżjonijiet, dik ta' Attard u ta' Lanfranco.
Ġani ġanta fi mnieħru. Mihru għandu ponta, ponta mhux musmar, naqar ilu fid-Dundjan. Lanċa ġejja u oħra sejra, 29 minn 30 persuna kienu jafuha, iżda mara ta' 67 sena minn Nadur kienet taf żewġ verżjonijiet, dik il-komuni u kif ukoll il-lokalizzata. Lanċa ġejja oħra sejra minn taslim għal tal-virtù. L-istudenti jifirduhom biex flimkien ma joqgħodux. Dan għall-kliem tajtu Kelina. Kull filgħodu malli tqum, Patri Pawl isuq il-private u Barut tiġbor il-flus. U mbagħad għandna wkoll it-taqbil assoċjat ma' logħba bħal Banni Bannozzi. Banni Bannozzi, ġej il-Papa ġej, kollox il-Marija u l.

Ah, kide. Meta tasal taħt il-mina. Tagħmel.
Zin, zin, zin. Allura xi kultant kelli bżonn ngħinhom. Ara ġejja l-mewt għalik. Ara ġejja l-mewt għalik. Ara ġejja l-mewt għalik biex tixwik, biex taqlik. Ara ġejja, ara ġejja din id-daqqa min taf ħilek. Issa, xi kultant kelli mumenti fejn ta' qbila qalugħieli b'mod oriġinali, imbagħad żidu biċċa u mbagħad bidluhieli kompletament. Ġifieri, fit-tieni waħda qed naraw tliet versi miżjuda mal-ewwel, waqt li t-tielet waħda hija kompletament differenti. Spizzi pizzi kanda Dolores ta' Sant'Anna, Sant'Anna tal-munita, Marfa tal-fidda, bandiera tal-ħarir, Noli ta' Noli, nsiru qaddisin. Spizzi pizzi kanda Dolores ta' Sant'Anna, Sant'Anna tal-munita, Marfa tal-fidda, bandiera tal-ħalib, Noli kanoli jsiru qaddisin. Galletta mxarrba ġo l-ilma ħażin. Il-mazzita tiswa ħabba u xegħlin. Aħna mhux f'hekk.
Kandla kandlier, ommok ir-reġina missierek il-kavalier. Bagħad kelli xi wħud fejn sibt verżjoni minn ktieb waqt li mill-intervista rriżultat verżjoni oħra. varjazzjoni. Eżempju, Katarin ġibtlek lampuka fil-ktieb ta' Anton Attard tingħad Katarin ġibtlek lampuka, Katarin qabbadli n-nar, Katarin iftaħli t-tieqa ħalli joħroġ id-duħħan, waqt li mara mill-imġarr għal tili differenti. Katarin ġibtlek lampuka. Katarin kebbes. Kebbes in-nar, Katarin iftaħ it-tieqa ħalli joħroġ id-duħħan. L-istess ħaġa, tar-rizzi waqa' l-baħar. Tar-rizzi waqa' l-baħar, tal-kaħli baqa' fil-wiċċ, tar-rizzi tala' jiġri u tal-kaħli baqa' fil-qiegħ. Waqt li fil-ktieb ta' Lanfranco sibtha, tar-rizzi waqa' l-baħar, tal-imħarr għebeż għalih, tar-rizzi tala' jiġri, tal-imħarr baqa' fil-qiegħ. U sinna bażinna. Erġa' jdili, sinna bażinna, bajda ħalib. Bajda ħalib, oqgħod fejn inqegħdek, meta mmut niġi għalik. Qaltilli mara minn Nadur ta' 62 sena. Waqt li fil-ktieb ta' Victor Fenech sibtha sinna bażinna, bajda ħalib, oqgħod fil-Qasrija meta mmut niġi għalik. U mbagħad kelli każijiet oħrajn fejn fi tliet lokalitajiet sibt verżjoni differenti, eżempju Dawra Durella. Mela Dawra Durella,
Dik kienet minn Nadur, issa mill-Qrendi. Tawra Durella għadha sigarella, ċopp tal-bellus ċaqċaqilu l-għarus. Appa appa waqajna fil-kaxxa. U mill-Imġarr.
Dawra Durella qabża sigurella, ċopp tal-bellus ċaqċaqilu l-għarus. Issa Kif għedtilkom diġà kien hemm kelli dak it-taqbil meqjus bħala vulgari. Din kienet waħda minn dawk li kienet forsi iktar mill-oħrajn. In-nann u n-nanna ġġieldu. L-ewwel waħda ntqalet lili mill-qrendi u t-tieni waħda n-nadur. In-nanna u n-nannu ġġieldu. Ġġieldu fuq seretit, in-nanna waqgħet għal rasha u n-nannu raħ.
In-nannu. Sala l-pasti. In-nanna u n-nanna ġildu, iġġildu fuq mal-faros. In-nanna tikol vit-maħmaħ u n-nannu fir-rikna jboss. Issa l-aspett ġeografiku affettwa l-verżjonijiet li ntqalu ta' ħafna mit-taqbiliet. Ħafna drabi rriżultat verżjoni differenti minn kull lokalità, Fl-aħħar mill-aħħar dak kien l-għan tiegħi. Iżda mbagħad kien hemm xi parteċipanti li ma qablux ma' dak li qalu parteċipanti oħra fl-istess lokalità. U għalhekk ħarġu b'taqbila differenti. Insibu wkoll każi fejn parteċipant minn lokalità qabel ma' parteċipant ieħor minn lokalità oħra. Xi verżjonijiet kienu jafuhom parteċipanti ta' lokalità waħda biss, xi verżjonijiet Parajma Żaqqi kemm Tuġani u Paċi Kulaċi sibthom il-Qrendi. Eżempju Xetta Furfiċetta kienu jafuha parteċipanti mill-Qrendi u kif ukoll min-Nadur iżda l-Imġarr ħadd minnhom ma qal li Ċetta Furfiċetta. U mbagħad issib xi verżjonijiet oħrajn, eżempju fin-Nadur issib ajma żaqqi kemm tuġani u paċi kulaċi biss, waqt li fl-Imġarr issib il-maġġoranza tan-nies ikunu jafu pizzi pizzi kanna u lanċa ġejja u oħra sejra. Oħrajn kienu mifruxa ma' tliet lokalitajiet. Bħat-taqbila dawra durella u agħmel xita agħmel. varjazzjonijiet bejn il-kotba nfushom, il-maġġoranza tad-drabi t-taqbil fil-kotba kien l-istess għal dak li ntqal mill-parteċipanti fl-intervisti, imma dan mhux dejjem kien il-każ, għaliex xi wħud mill-parteċipanti joħorġu b'verżjonijiet li kienu differenti minn tal-kotba. Issa bħala biblijografija din kienet ftit milli jien użajt għat-teżi tiegħi li wkoll semmejt f'din il-preżentazzjoni. Bħala rat ta' ħajr, nirringrazzja lit-tutur tiegħi Dottor Michael Spagnol li dejjem kien hemm biex jiggwidani matul din il-ħidma tat-teżi u kif ukoll għall-preżentazzjoni. Rat ta' ħajr ukoll lil ħabibti Gail, lil Arus Luke, lill-ġenituri, lil ħuti tal-għajnuna s-sapport kontinwu li dejjem urew fix-xogħol tiegħi mill-bidu nett, għax mingħajr il-kuraġġ tagħhom żgur li ma kontx nasal s'hawn. U fl-aħħar mhux l-inqas, rad ta' ħajr ukoll lill-parteċipanti li ħadu sehem fl-esperiment tiegħi u nirringrazzjahom tal-ħin li offrewli.